and all di pipo sit down for ground near di water. E con use parable teach dem many tins. See! E get one farmer wey go plant seed for im farm. As e dey plant, some seed fall for road and bird con chop dem. Some fall for sand wey get big big stone. Di one wey fall for sand quick grow because di sand no deep. So when sun come out, e burn them, and because their roots not deep well well, they can't die. Some seed fall for shuku shuku, them grow come out, but the shuku shuku shook them die. But some seed fall for better ground, they can't grow well, come bear other seeds. Some bear reach hundred, some sixty, and some thirty. Anybody wey get ear, make e hear. Wetin the parable mean? When the disciples come meet Jesus, ask am, Why you dey talk to these people with parable? Jesus answer them, God don make una know all the secret things about im kingdom, but these people no know. Person wey get something

Because the word wey e hear no strong for im heart, so when trouble come, e no go fit bear am. The seed wey fall for shuku-shuku na person wey hear God word, but wahala, long throat, and to quick get money for this world come shook the word die for im heart, and e no come bear fruit. But the seed wey fall for better ground na person wey hear, and understand God word, e come bear fruit wey reach hundred, sixty and thirty. Parable about grass. Jesus come tell im disciples another parable. God kingdom be like when person plant good seed for im land.

Di oga ansa, Na enemy plant dem. So im savant sey, Yu wan make wi go root dem komot? But di oga tell dem, No, if una go root di grass komot, una fit make mistake root some of di good seed too. Make di good seeds and di grass grow togeda until harvest. Dat time, I go tell di pipo wey dey harvest sey make una first root all di grass, tie and burn dem. Den, gada di good seeds, put inside my store. Mustard seed parable. Jesus kon tell dem anoda parable. God kingdom be like mustard seed wey one man plant for im farm. na the seed small pass but when e grow na the plant big pass other plants for the farm and different different birds come build their house for im branches. Parable about the yeast. Jesus tell them another parable. God kingdom be like yeast wey one woman take bake bread. He mix am with plenty flour and the small yeast come make the bread rise well well. Why Jesus use parable? Jesus talk all these things for parable to the people. Everything wey he tell them na parable he use. E do am so that wetin the prophet talk go happen. I go open my mouth, talk parable. I go talk everything wey be secret since God create this world. Jesus explain the parable. Then Jesus come leave the people, enter inside house. Im disciples come tell am, Tell us wetin the grass parable for farm mean. Jesus answer dem, Person wey plant good seed na God pikin. The farm na the world, and the good seed na the kingdom people. The grass na devil children. and di enemy wey plant dem na di devil. Di harvest na di last days and di harvest workers na di angels for heaven. Just as dem gada di grass burn dem for fire, na so e go be for di last day. God Pikin go send im angels make dem go remove everytin inside im kingdom wey dey make pipo sin and break God law. Dem go throw dem inside fire wey no dey quench, where dem go cry and grind their teeth. Then God people go shine like sun inside their Papa kingdom. Anybody wey get ear, make e hear. Parable about God kingdom. God kingdom be like gold wey dem bury for field. One person wey e see am come hide am, with happiness e go sell everything wey e get buy the land. Again, God kingdom be like trader wey dey look for better gold to buy. When e see one gold wey e dear well well, e come go sell everything wey e get buy am. Again, God kingdom be like net for sea wey e catch different different fish. When the net full, dem drag am comot from the water come sit down begin put the good fish inside different container and throway all the bad one. Na so e go be for the day when the world go end. Angels go come separate evil people from the good ones, and then go throw evil people inside hellfire where they go cry and grind their teeth. Jesus asked them, Una understand all these things? Dem come answer, Yes. Den Jesus come tell dem, Anybody wey dey teacher di law and e be disciple for God kingdom go be like pesin wey get house come bring new and old tins come out from inside di house. Dem reject Jesus for Nazareth. Wen Jesus tok di parable finish, e kon komot for der. Den, e rish im village kon bigin tish di pipol for dia sinagog. Dem sopraiz well-well kon sey, Where dis man get dis kain sense? and power wey he take dey do miracle sef. No be the carpenter pikin be this? No be Mary be him mama? James, Joseph, Simon and Judas no be their brother he be? No be all him sisters dey stay here with us too? Na from where he, he for get all this power? So, they come dey vex for am. But Jesus tell dem, Prophet dey get respect for everywhere, except for im own village and among im own family. So Jesus no do many miracle for there because dem no believe am.